Minasan, Konnichiwa, Selam Aleykum, Slava ji we re ji kanala Zimanê Japonî, dersa sisiya ji beşa şeşê. Em ê îro tiştekî nuh bûne, ew jî em ê bizanin bi çiwa ciyê tiştekî, em ê pirsa ciyê tişta kene. Wa got çi pirs, wa got çiwa tê tê bîr e wa pirsa navê te çi wî bi Japonî? Erê, onamaye wa nan desu ka? Pirsa ciyê karê te yan jî tu çi şixulê dike, şixulê te çi ye çi wî?

Em ê tunê navê kar rakene û navê wê tişta em pirsa dikin binivîsne. Kar çi wî? Şî goto me ney û beya wê û ev tîpa rêzgirtinî ye. Em ê vê va rakene. Em bêj em pirsa pênoskî dikin. Navê pênosê bi japonî pen. Pen. Ev min berîn hobiyê me ney. Pen wa Nan destkemanê ê nan ev amûra pirsê ya çi ye? Lê me divê em amûra pirsê ya kû derê binivîsin şona çi ye? Şona nan amûra pirsê ya kû derê me bêyane hû bîye. Ew jî çû yî doko. Wanê? Em ê nan rakene û doko dan ciyê wê dane çimkû mû pê doko pirsa ciyî dike. Nan mû pê pirsa çi? Divê mû bişê navê te çi ye, şixulê te çi ye? Ha çiye ango nan? Do ku ango kü der? Pirsa me çawa çi bü? Pin wa do ku deska? Eve ango ta pirskî bi japonî qelem li kü de ye yan jî qelem kanê. Navê pirtokê bi japonî hon. Lê ca em ê çawa bêj pirtok kanê?

Bo şîwa do ku diska Bo şîwa do ku diska Bersiv di şêweyê wa hene. Em dikare pê cumlelîsmiye jî ango hevoka navdêr bersiv de û em dikare pê cumlelfîlîye pê her do lêkerên îmas û erîmas yê me be arîmas yê me berî niho bîn. Îca tu kêfa xwe yê te kî gê ji her do ge bikar bîne. Du bersiv hene ango. Emîr û herdu jî bûne. Şêweyê hevoka navdêriyan jî cumle li îsmiye ê çawa nêwetî eger em bêjin pirtûk yan jî ne pirtûk e kum li ser tarabêze li ser maseyê.

nî. Amora nî gel e, çend e, tişta da tê bikar anîn. Em ê êko êko e, karê wê bone lê karê wê yê îro ew jî îmas û erîmas ra tê mû berî îmas û erîmas nivîsê ji be em ciyê tişta diyar ken. Wateyê hevokê demê navdêr we bi kurdî ti dibêjê Kumik li ser masê û demê te îmas û erîmas pê re kar tîne, wateyê wê bi kurdî dibe kumik li ser masê hê yan jî heye. Zilam ke navê û yama destan. Em ê çawa pirs kene yama destan kanê? Yamada Sanwa Doko Deska Yamada Sanwa Doko Deska Yamada San Navê zila me Berêz Yamada Wa ev piştî Yamada San hatiye nexwe mijara serekeya hevokê Yamada San e. Doko Angokanê dest piştî hevoka navdêr ya Sabit tê û ka nîşana pirsê ye ev hemû jî me berî nuh bêne. Deh baş e ê bersiv çawa wetê?

Hûn wernagerîne tîp bi tîpê, pey bi peyvê. Ma em zarok in em bi tîpgî bi wer gerîn. Na, me ya giring ew e wateyê hevokê bigîme û wateyê wê bi kurdî ango tu yê tibêjekê li mal e. Tu bi tîpgî bi wer gin ê bi li mal hê. Ma çi mana wê li mal hê? Ango li mal e. De baş e em ê çawa bi japonî bêjne kursî di odê de yan jî kursî di odê de hê? Me berî niho di beşa hîragana ya yekemîn de bû ku ode wateyê wê bi japonî ango hê ya. Vêca kursî di odê dayê ê bi îso wa hê yanî

Hevoka yekemîn ya me tê de got bo şîwa têyê boron û oêniyê herî mas. Ev em bêjin ev kum mijara sereke ya hevok ye. Ango em dibêjin kumik li ser masê yan jî kumek li ser masê hê heye.

Ev, ango em kurdî bêj li ser mase kumek hê. Kes pirs nekiye. Bes min divê ez vê agahiyê bêji ku li ser mase kumek hê yan jî kumek li ser mase hê. Kes pirs nekiye. Kes ne tiştî negotiye. Bes ev agahî gerek min e min divê ez bêj. Hê kes pirs nekî. Te zanî çawa çî bî. Eger tu nizanî ji min re komentê de binivîs ji ber ez va dersê bêda hê jî şirûveke. Ma got milê tişkî de to narî ev me wa dersê beyîn ho de bîye vîca emî çawa nibêj di milê mase de bi japonî. Di milê mase de ye yan jî dilê di milê mase de ye bi japonî dibe têborono to narî nî yî mes